Xwedayê Teala me mu'min çêkiriye, em mu'min in, em bawermend in, em misilman in. Ka îman çi ye cemaeta gejan? Bawermendê dînê Îslamê ji wan re tê gotin misilman û mu'min. Îslam dereceka parîkî nizm e. Mu'min dereceka daha bilind e, îhsan dereceka herî bilind e, qenc e. Îman cemate hêja ê ku îmana wî bi Xwedê û Resûlê Xwedê hebe, bi Qur'ana Kerîm hebe, ji ra tê gotinê mu'min. Îman di zimanê erebî de mana tesdîq e. Îman Îmamê Şafi'î gotiye ku temamî alima îmanê ewa tarîf kiriye. Îcmaa ummetê neqilkiriye, îman meriv bi zebê xwe dibêje û bi qelbê xwe bawer dike û bi bedena xwe emel dike. Baweriya qelb e û meriv bi zimanê xwe jî dibêje ez mu'min im, musulman im, ez Qur'ane Kerîm heq qebûl dikim, Muhammed Mustafa sallallahu aleyh wesellem, pêxemberên Xweda dizanim. Tiştê Xwedê û Resûlê Xwedê gotiye heq e, rast e, em devê xwe jî gere meriv bêj e û meriv gerekî li gora vî vê baweriyê heyata xwe bidomîne, nimêj bike, rojû bigire, zekata xwe bide. Îja em ê dîsa werine. Ka îman çi ye? Xwedê Teala di Quranê de gelek kala mu'minan kiriye, bawermendan kiriye. Îman Cibraîl aleyhisselam pêxemberên xwe yani melekê wehyê Xwedî wî şiyandiye va pêxemberê me jera gotiye bêje Şêx Muhammed Mustafa sual bike. Cibraîl ji pêxemberê me sual kiriye gotiye ya Muhammed

Xwedê wisa îman bînî. Îmana bi melaîketa, îmana bi pêxemberên xwe da, îmanan bi kitêbên xwe da nazil rîye erdê kiriye, îmanan bi pêxembera, hemamî pêxemberên xwedê şiyandiye û îmana bi qeda û qederê û îman bînî ku roya qiyametê jî heq e. Piştî ku meriv dimire ew ê zemanekî dirêj Xwedayê Teala, lê dinya hanê xira bike, însanan pir sax bike, biçîne heqêq, yan arna cenetê yan arna cehennemê, ev ya bawerî ye, lê ra têkotinê bawerî ye. Ulemayê Îslamê îman kirine di perçe. Îman, ruknê îmanê şeş in, îmana bi Xweda, îmana bi melaîketê Xweda, îmana bi Dê bên Xweda nazir riya erdê kiriye, îmana bi pêxembera, îmana bi qeda û qederê û îmana bi roja axîretê. Ev şeş ruknê îmanê asl in, temel in. Yek ji vana ti nebe, Xwedî îmana wî qebûl nake. Çawa ku meriv înkara ayetekî bike wek înkara temamî Quranê dikî. Însankî înkara pêxemberekî bike înkara temamî pêxembera kiriye. Însanekî. Ev şeş ruknê îmanê ye. Her kî jê qebûl neke, xwedî îmana wî qebûl nake. Îmanê wî temam nî berda hiçê. Wana temelê îmanê ne, eslê îmanê ne û wana ruknê îmanê ne. Îman pêxemberên xweda gotiye heftê kusur perçe ye. Şêst kusur perçe, heftê kusur perçe ye gotiye. Û pêxemberê xweda gotiye heya, edeb, edeb û heya perçekê jî îmanê ye. Cemaetê hêja, Însanê mu'min îmana wî çiqas xurt be, çiqas emelê salih di heyata wî de hebe ewqasa îmanê wî xurt e. Çuk îman Xwedê û Resûlê Xwedê hanî, Qur'ana Kerîm hanî. Wate ku li mêj kir îmana wî zêder be. Dema ku Rojî girt, dema ku zekata xwe da, dema ku hec kir, îmana wî xurt dibe. Îman zêde dibe û îman kêm dibe. Dema ku mêra bikuje, qehti diyara rava însanan bikuje, îçkî bixwe, zinay bike, faîzê bixwe, derewa bike, xîbetê bike, doçarxê jî îmana wî kêm dibe. Îman zêde dibe û îman kêm dibe. Aye meriv ji îmana me hebe em îmana xwe mihafze bikin? Em ê îmana xwe bi emelê salih mihafze bikin. Baweriya xurt, bawerîka saxlem ku wek me pêxemberê Xwedê dîtibe em jê îman bin. Wek me Qur'ane Kerîm nuzûla wî muşahede kiribe me dîtibe îman bi Xwedê û Qur'ane Kerîm bînin û em îman bi Melaîketê Xweda bînin em îman bi pêxemberên Xweda Hezretî Mûsa, Hezretî Îsa, Hezretî Îbrahîm û û pêxemberên dinê hene îmana me bi xwe mama gere hebe. Xwedayê Teala Tewratê, Încîlê, Zeburê, Suhufê Îbrahîm, Qurane Kerîm nazilê vî erdê kiriye gere îmana me bi dewamê kitêba hebe. Me bi devê xwe got ez ez mi'min im û bi qelbê xwe jî bawer kir. û me bi bedena xwe jî emel pê kir, tiştê Xwedê emir kiriye me anî cî û tiştê Xwedê Teala nehî kiriye, yasax kiriye, me xwe jê dûr da. Gelekî gerekî em bizanibin îman zêde dibe û îman kêm dibe. Bi emelê salih îman zêde dibe û bi elemê bi emelê nebaş bi bi bi xetaya bi xetera tiştê ku Xwedê Teala qedexe kiriye, yasax kiriye îman zeîf dibe yan jî kêm dibe û diqede. Ji dilê wî selb dibe me'ezallah kafir diçe huzûra Xwedê, Xwedê Teala îmana me qewî bike, me ser îmanê bide jiyaneka ser îmanê bike para me, wek me got îman heft sê kusûr pevçe ye. Şeş pevçeyê îmanê asl in, kelîma şehadetê, pevçekî herî mezin ji pevçeyê îmanê ye. nimêj, zekat, rojî, hec heva bû yazdeh perçe. Hevana hevana kîmlikê misilman. Însakî bêje ez misilman im, bêje ez mu'min im, gerekî ev her yazdeh perçe li heyata wî de hebe û tiştek Xwedê heram kiriye, şirk û kufr û fisk û fucûra ku Xwedê heram kiriye jî xwe jê dûr bide, jê re tê gotinê mu'minê kamil, mu'minê baş, mu'minê penc.